Оның утасында басып торам. Боз инде бу чыгарылыш исемдә җисеме проектының чираттагы чыгарылышы. Менә Риваль абый белән күрештек. Куам авыл җирлеге башлыгы булып тора ул. Шушы Казакла үртәме бу ул җиренә керә име? Куам авыл җирлегенә керә. Э, бу Казакла үртәмендә ничә кеше яши? 75 кеше

Олылар да шуннан соң монда где-то бер унлап гаиләдә үзләренең сыерын тота инде. Шул сыер белән башкаларына сөтен тапшырган була. Шуның хисабына әкренләп яши инде. Сез авыл хуҗалыгы эшләрен монда күрәсез. Авыл хуҗалыгы белән яшиләр. Әйе. Дорожный итмәдә эшләгән кешеләр бар инде. Дорожный колхоз бар инде. И башка колхозларга барып эшли. Натахир абый Казак үртәме дигән бик кызык авылда торабыз, әйме? Бик сәер исеме нәйме? Яра Казак дигән сүз бар, үртәме бар. Кемне үртиләр соң болар? Ну, үртәм дигән татар телендә үртәү, үртәү дигән, үртәм дигән, үртәү дигән сүз бар инде ул. Шуннан чыгып ана казак, ә бу казак инде үзенә күрә казакларны үртәбрәк аңлату өчен бу э, Рәсәй патшасы билгеләп куйган Патшага хезмәт итүче казакълар авылы була. Ага. Монын урнашуы 1775 нче елларны монда иң беренче эш гаилә казакъларны китереп утырталар һәм аларга җир бирәләр, ат, винтовка. Ага. Алар шушы тирәдә, шушы тирә авылларда, вдруг, хөкүмәт кешеләренә каршы чуалышлар булса, менә шул чуалышларны бастырып торырга тиешле кешеләр булалар. Казаклар була. Казаклар була була. Ага. Ә менә шуларны инде теге үртәм дигән сүз белән э, теге үртәбрәк әйтү буламы Әйе. инде менә шулай дип кереп киткән ул казак үртәме авылы булып киткәндер дип уйлыйм мин. Әйе. Шуннан соң бу авыл зурая, Әкренләп тегеләргә мөмкинлек бирелә бит. Жалованный түлиләр. Ага. Шуннан хайран уже 1795 елларга инде монда хәзер 23 хуҗалыкка әйләнә болар. Шуннан Бу Казак Уртам җирләрен Казан ханлыгын алганнан соң э, патша хөкүмәте вот сина дип мәңгелеккә дигән сүз бушка Явыш дигән татар кешесе Явыш кенәзгә дип кенәз була бу. Явыш кенәзгә менә бу җирләрне, бу Әтнә районының почти күп җирләрен шушы Явышка бирә. Шушы Явышның ыныклары бу җир белән тоже идарә итәләр. Һәм була шундый әйберләр, Болар бит инде казак булгач, дәүләткә хезмәт иткән халык, э. боевой халык була. Шуннан боларны теге яушнын тубыр малае килеп, давай дип җыйнап китә ясакны, то икенчесе килеп, э. шуннан болар моның белән риза булмыйча, патша Петербургка барып, Судиться итәләр. Менә шундый көчле халык була монда. Менә бу тарихта бар, моны даже миндә язып алган ниләр данлар да бар илә. Җиңәләрме соң судка биргәч? Все, яуш малайларын давай былай каһәрләмәскә дигән фикердә калалар. Шуннан э, менә бу авыл тагы да кешәеп, зураеп китә. Монда иң көчле вакытында Бу инде 1930 еллар, 38 еллар. Менә әле колхозлашу чорларына кадәр 480 кеше яши бу авылда. Шуннан бик зурая инде бу. Ну, монда бик көчле пожар була. Беренчедән, ярты авыл почти җаны бетә. Шуннан икенчедән колхозлашу чоры. Э. Колхозлашу белән болар баш бирмәс казаклар бит инде. Болар бит риза булмый. Шуннан болар монда бик күбесе китеп бара бу авылдан. Һәм уже 1900 дә Ничәнче? 50-60 елларда уже 120 ләп кенә кеше кала монда. Менә бүгенге көндә инде монда менә 75 кеше карт кырылар һәм 25 хуҗалык кеше яши торган һәм тагын унлап хуҗалык инде кыста йортлар. Монда хәзер яшәүчеләр получается шул казакларның потомоклары бит. Потомоклары почти юк инде монда хәзер. Юк. Монда потомоклары юк. Менә шулай иттереп бу вакытында бик көчле авыл булып, бик көчле колхоз булып, зур авыл булып санала. Шуннан монда халык шундый эшчән халык, эшләргә кешеләр бар дип, игенче колхозы булып оешкач, бу авыллар 7-8 авыл, бу тирәдәге бөтенесе зур колхоз, игенче колхозы булып оешкач, 59 елны. Шуннан шушы колхоз

Менә без аның урынын тегендә карадык. Әйе. Шул фермада 200 башка кадәр җиткереп, булар бик күп сөт биргән хайваннар белән дан казанып, игенче колхозы алдынгы урыннарда җыри. Шуннан менә шушы перестройкалар башлангач, әйе. Халык әкренләп картая элеккеләр. Э. Яшьләр китеп бара. Менә шулай иттереп бу фирманы 2006 елларда бөтен хайваннарын алып китәләр инде башка э, таралмаганрак колхозларга. И бу авыл ничек дип әйтәм инде, үз иркенә калдырыла инде. Әкренләп сүнәргә Монда хәзер бернинди халыкка эшләрдәй эш калмый ич инде, фирма булмагач. Инде шулай булса да, менә бәрбер теге гаяр канлы нәселләр бар. Менә шул авылның Рафис дигән җегет бүгенге көндә 40ка якын сыер асрап, фермер булып эшләп ята. И үзенең техникалары белән кирәк вакытта шушындагы халыкка да булыша. А, тегендәге тракторлар аныкы. Әйе. Синдейме? Әйе. Менә шушындый авыл бу.